hayi sweswinyana la ku ya mi byela ku butlonkulu i ni viteni ni ya ni ya dorobeni hayi ni ta mi nghena tani hayi ma ni n'wi lantswa baby la eh, u xava right ena vona wa hlantswa hlantsweni Mm. A fuhete hi khale u ri busy. No, hi ta ku sala piri.
Eh. Mm.
Yo ta na mbranda hi. Eh, mina ku rhandza. Tshama ni relaxile. I ta ku yini? Ni ntirho wa vavasati. Mm, ah.
Wo ni tekele sweswo vhela.
Yeah. Hi tekele mara a ni fanele hi buti ne. Eh. buti lavakulu oh big brother eh, eh. Oh.
se a va kunya va ni fanele ku ni ya jika hala ka vona hala dorobeni hala so va laha hi endlanyana swin'wanyana swa xihandlanyana leswaku swa emergency nyana twisisi jinji ya vo yi juma kwala o oh, yi futhungozi wa rina va yi jumanga masi mina ha ri ku tirha tirheni ta swi kota ku we we nga zi wa riyile men men we yi sala yi ta sala yi hetisa hetisa ku tirha men ta ta ta swi vona leti a swi swa ku hlupha swa ku vhele na wena se wa laveka u famba u ri one mm. mara va te hi nga hambani musi mina wena ani a ni swona ka bibi mara ku va ku wa swi twisisanyana um plus ni mali a na mali kahle va nga na ya mali ya munhu wun'we ntsena swi twisisa i timhaka ta mali khandziya taxi i timhaka ta mali e a hi na mali ni ta fona ta teka liya liya yo xa xinkwa liya liya ya xinkwa ni ta famba hi yona u ta tirhisa ya xinkwa Hmm. Oh, ka bibe ene.
Se hita dya yini hi loko se u tirhisa ya xintu? mara ni swi ta yi ta sala mali ya hlayinyana liya loko ya tirha laya sipanini lexo xa wehe yi ta hi kona hi nga ta parisa mina wa va te hi nga hambana u lava ku famba u nsiyi A hi timhaka ta mali ngopfu ka bibe. Mm, ni timhaka ta yo ya kwihi A ni na na ha ku heti ku byela kwala ni ri ni ka ka ka brick brick fambi brick brick. hinkwenu mara va te hi nga hambani mina wena baby Al- ali swo wena nkata mina he. u famba hi Ko va- ku eh, o mi ni ya hlamba ni ta tisulasula a ni ta tisulasula kunene ni ta famba hinkwenu baby. bebe em buti va teleli va jahile swi swa ku wena ti va ti tekisa tindleleni ta famba ti yima yima Mm, baby. so loko hala hlamba bebe a swi nge pasi ni to tisulasula ni hlambini tolo zitsulasulini bebe i hlambe tolo futhi

swa ku a nga ta ni bela hi moyeni eish ni khomekile and a ni nga a ni a ni a ni lavi a ni nga lavi ni ku ya le ka buti phela hi eyi i insati leyi hayi nga endla njhani mara loko a huma a ni ta mi byela ka ni ta haya

wa tshamela yini a vheti famba a na hayi mina wa hayi
wa u endle ku nhlamba nte ni ku byele loko nkarhi lowu i hi lava a ku ri swa agent sweswinyana a ni a lu hetile ku hlamba mari nkarhi lowu info wa ha ku hete ku ni fonela sweswinyana ku hi se ku se ku late a swi kona sweswi ta hi famba haleni a wa ha yi ku mhini ni la ku famba na wena hayi ya timhaka ta swona sweswo a a wu endli swona u nga ka u nga endli ku ni ya ni ya hlamba le ni hatla ni tisulasula a ni tlhe ni vekela na misisi a ni zanga ni kume u ya ya hlaya ya tisulasula me kumbe u vekela misisi me me me ni te me va butilonkulu wa ni vita sweswinyana a nga a nga ha pfumeli ku yi yi ya eriseni letile hi timhaka ta wena okay a hi vhete hi famba ke hi ta vhe hi famba hi ta hina tindlela ta mina wena hi belwanya hi moya hi ta fika hi kuma ti-ice cream leyi hi endla swa ice cream date